Сәламлим, Ассаләмү алейкум вә рахмәтуллаһи тәгалә вә бәрәкәтүһ, һәм дә шушы мөбарәкле булган безнен Мәүлид кичесендә мин чын күнелдән безнен шулай ук Россия Мөфтиләре Шурасы рәисе исеменнән, Россия Федерациянең Мусулманнарнын Диния нәзарәте рәисе исеменнән, Муфти Шәйх Равил хәзрәт исеменнән шулай ук тәбрик хатны да укып алыйм.

Халыкта зурлап Мәүлед ае дип йөртелә торган мөкатдәс Рабюл-Әүвәл ае белән һәркайсыбызны ихлас күнелдән тәбрик итәм. Аллаһы Тәгалә күрсәткән тугры юлны өйрәтүче кадерле һәм хөрмәтле пигамбәребезнен туган көне Рабюл-Әүвәл аенын уникенче көнендә билгелеп үтелә. Бөтен җир йөзендәге миллиардланган мусульманнар өчен мөһим булган бу кендә исламнын бишегендә Бөек Булгар шәһәренен Ак мәчете гөмбәзе астында җуылуыбыз да очраклы хәл түгел. Нәкъ биредә 922 нче елда ислам дәүләт дине буларак кабул ителгән, әмма тарихчыларыбыз һәм дин галем галимнәребез, фикеренчә, бу төбәкләрдә ислам дине пигамбәребез Мухаммад Мустафа салләллаһу галәйһи вә сәлләм яшәгән чорда ук таралган булган. Пигамбәребез үзенен бер хәдисендә әйтә, Әгәр кем булса да Аллаһ Тәгаләне һәм Аның Илчесен башта башка бөтен нәрсәдән дә истән күреп яратса, кешене Аллаһ ризалыгы өчен генә дус күреп хөрмәтләсә, Һәм динсезлектә утка керергә курыккан шикелле иманына зәгыйфьлек китерүче гамәлләрдән курыкса, шул кеше генә динен чын асылына тешенер, ди. Коръән Кәримдәге дә Пигамбәребезне кешелек дөньясына биек өлге, үрнәк иясе булган тәкъдим кыла. Аллаһның колы вә Расуле сезгә олуг үрнәк, диелә анда. Расулебезнең халык табигате безнең өчен һәрчак тәкъвалык, гаделлек, тугрылык үрнәге булып тора. Без, мусульманнар, һәрдаим анарга охшарга омтылырга тиешбез.

Аны олылап салаватлар әйтәләр, мәҗлесләр ясап, мәүлид укыталар. Күп еллар дәвамында илебезнең төрле төбәкләрдә пигамбәребезгә багышланган тантаналы вакыйгалар оештырыла, Мәүлид-ән-Нәби бәйрәме һәм дә шулай ук Россия мөфтиләре шурасы тарафыннан ел саен оештырыла торган мөһим мәдәни проект булып тора. Быел да бу зур тантана Мәскәүдә Крокус сити-холл мәйданында да алты меннән артык тамашачыны берләштерәчәк, иншалла. Һәм дә Аллаһ Тәгаләдән һәркайсыбызга тазалык, тынычлык, муллык, гаилә бәхете Җан тынычлыгына сорыйбыз һәм изге теләкләрдә, дугаларда калабыз, муфти шәех Рауил хәзрәт Гыйнетдин. Сезләргә дә күп кенә сәламнәр һәм дә без шулай ук горурланабыз, безнен шул Россия академия бүгенге кендә нити нинди матур бинада ясалган һәм дә әлбәттә бергәләшеп шушы хезмәтләр эшләп беген матур гына без Камил Шамил улын сайладык һәм дә бергәләшеп иншалла бу эшләрне дәвам итәрбез, чөнки ул безнен өчен бу бик мөһим, бу безнен киләчәк өчен бик мөһим, чөнки безнен дөрестән дә татар халык, татар халкы бик мохтаҗ безнен биек булган, дәрәҗәле булган имамнарга, муфтиләргә, чөнки ул безнен киләчәгебез һәм дә бу эштә без әлбәттә зур хезмәтләребезне алып, Аллаһ каршында алып барырга тиешлебез. Зур рәхмәт белдерәбез һәм дә шушы мөбарәк булган Мәүлид кичәләребез мөбарәк булсын!